Кайнатма. Подкастка өч кешене чакыралар комментарийләрдә. Усал, Йолдыз һәм син.
Менә э, минем э, чакырулар саны, димәк, теге критический дәрәҗәгә җитте, җиткән. Ихласа. Миңа шәхсән язалар. Ничек Ильяс үзе килми? Нигә Ильяс белән э, очрашуны эшләмисең, подкаст төшермисең? Ә мин әйтәм, Ничә тапкыр инде утырырга әзер кеше иде ул, ләкин булмады бит, ничектер булып чыкмады безнең, име? Чөнки безнең
башка кызыклы кунаклар җитәрлек. Без әле үзебезнең планны төзегәндә, һәр сезон, һәр кечкенә сезонны һаман яңа исемнәр табабыз һәм ул исемнәр бетми дә бетми. Шуңа күрә үзебезне иң ахыр чиктә калдырабыз, иң соңгы булып, чөнки үзеңә утырып сөйләү ул иң җиңеле. Башта бит башка кешеләрнең фикерләрен тыңлар, тыңлыйсы килә. Син э, бу подкастны минимум э, икешәр тапкыр карыйсың инде. Башта төшергәндә, син бит төшерәсең, безнең кеше белми бит, син бит кадр артында гел каласың, э, син э, камера артында һәм монтажлаганда тагын бер тапкыр. Синең үзеңә ошаган подкаст нинди? Кайсы сиңа иң ошаганы? Барман ди. Миңа иң ошаган подкастлар кисәрлек, алып ташларлык җирләре булмаган подкастлар, чөнки алар бик тиз монтажлана. Андый кунаклар бездә берничә булды. Хәзер төгәл танып чыга алмыйм, ләкин мәсәлән Шайхинның подкастын мин хәтерләмим, берәр җирен кистемме, юкмы, ничек бар шулай чыкты диярлек. Чөнки ул да бертуктаусыз сөйли, син дә бертуктаусыз сөйлисең. Һәм моны туктатасы да килми. Һәм анда алып ташларлык урын да юк диярлек. Ну, минем топта Шахин иң беренче урында. Ул чөнки ул темасы да миңа кызыгы. Син димәк темадан этәренмисең, син геройдан этәренмисең, сиңа иң процессы, монтажлау процессы җиңел булса, сиңа ул подкаст ошый. Аның подкастның иң кызыгы ул нәкъ шушы моментта килеп чыккан вайп дип әйтимме? Менә кайвакыт бик талантлы кеше килә дә, ну, вайп туры килми һәм ниндидер гел туктарга туры килә, нәрсәнедер яңадан яздырырга туры килә. Ә менә кайбер кешеләрне болай көндәлек тормышта беләсең, аларның акыллы икәнен беләсең, ләкин утыргач, ну, сөйли башлагач, чынлап син аны бер сәгать буена тыңлый аласың бер туктаусыз. Димәк, Шәйхинны гына калдырабыз инде без бу топта, име? Юк, мин аны топ дип әйтмәс идем, чөнки мин хәзер инде аларның саны чыгарылышларның саны шул кадәр күп. 20-гә якынлашып бара. 20-гә якынлашып бара һәм мин хәзер бөтен кунакларны санап та чыгара алмыйм.
Ә, мин күптән түгел менә булган идем менә ике көн элек кенә ә, укуда, һәм анда әйткәннәр, күп кешеләр подкастларны яздыра башлыйлар да, өченче подкасттан соң туктыйлар. Бу статистика. Кеше э, өйрәнмәгән озак итеп алып барга подкастларны ясарга. Чөнки беренчедән ә, караулар әз, беренче э, подкастларда көтәләр э, теге бик тиз результатны, Ләкин ул юк, һәм шуңа күрә кеше бирелдә дип. Нәрсә сиңа бирәр көч менә бу подкастны алып барырга, эшләргә, дәвам итәргә? Ну, кара, менә Тарантино да бит менә унынчы фильмны төшерәм дә китәм диде. Шуңа күрә без уже Тарантинодан кәттәрәк. Юк, Тарантиноның бит аның үзенең фәлсәфәсе. Күп әйбер эшләмәскә дип. Һәм күп кешене менә шул туктата. Кайбер кешеләр үзләре өчен шундый катлаулы концепция уйлап чыгара, ул подкаст булсынмы, ул кино булсынмы, ул спектакль булсынмы, аль, музыкаль альбом булсынмы, алар, кайбер кешеләр шулкадәр катлаулы концепция уйлап чыгара да, э, үзләре шушы концепцияне ахыр чиккә кадәр җиткерә алмый. Э, шуңа күрә безнең подкастның концепциясе юк диярлек. Без кызыклы, талантлы кешеләрне чакырабыз. Э, ул Э, подкастлар чыга тора э, талантлы кешеләрнең саны арта чөнки кайбер кеше үзен беркайчан да үзен талантлы дип уйламаган кеше дә безгә эләгә ала әйе без аны яктыртып алабыз инде шунысы кызык э, менә һәм шул укуда мин күрсәттем инде продюсер ул подкастларның продюсеры иде мин безнең подкастны күрсәттем мен әйтәм менә мондый караулар менә мондый фидбэк, мәйтәм, нәрсә эшләп була, тагын да күбрәк караулар булсын өчен. Һәм ул миңа әйтте, мин моны тыңлар идем, мин моны карар идем, ди, ләкин сезнең урыс телендә түгел, ди. Сез ничәп 140 миллион кешене кисеп аттыгыз, дип әйтте ул миңа. Без беркемне дә кисеп атмадык. Өйрәнегез татар телен диген.
Беренчедән, без әлбәттә татар телен аңлаган кешеләр өчен чыгарабыз. Чөнки Андый кешеләр өчен контент әз. Йөз, ну, урыс телендә контент күп, ул кызыклы һәм ул тормышның һәрбер ягы турында теманы яктырта. Телисең икән, юмор, юмор бар, телисең икән, спорт турында тапшырулар бар. Хәзер телевизорны кабызмаска да була, чөнки син менә интернетны ачасың, менә бер платформада, икенче платформада, өченче платформ болар сиңа э, кызык булмаса, өченче платформада түләп карый аласың. Әле түләүле платформалар саны күпме урыс телендә? Шуңа күрә без инде беренче чиратта нәкъ менә шушындый аудитория өчен ясарга булдык. Әлбәттә, ул безнең өчен берникадәр чикләүләр барлыкка китерә. Ләкин шушы концепция эчендә без берничек тә чикләнмәгән. Әйе, мин дә яңа аңлата алмадым. Митем, сез аңламыйсыз, митем, бу бит татарлар өчен эшләнелгән, татар телендәге шундый төрле фикер йөтә ала торган кешеләрне чакырып контент булдыру ул аны аңламый ул аны аңламый караулар әз булачак дигән фикер калдырып китте инде ул миңа хәзер тора бара ул проблема да чишеләчәк чөнки ясалма фәһем хәзер турыдан туры онлайн рәвештә бер телдән икенче телгә тәрҗемә итәргә өйрәнә. Аның татар теленнән татар теленә шома итеп тәрҗемә итү сәләте, ул бары тик вакыт вакыт, кешеләрдән тора һәм, бәлки, берникадәр бюджет килеп чыкса, ул тагы да тизрәк килеп чыгар. Чөнки без чыннан да, без, син күргәнсеңдер инде, комментарий калдыралар, нигә рус телендә субтитрлар юк, дип, теге әзрәк кенә безне орышып, теге.
Без без шулай итеп э, ясалма фәхемнең үсешен тизәйтәбез. Әйе, инде без көтәбез.
Э, ясалма фәхем тизрәк безгә ярдәм итсен өчен. Әйе. Кайнатма. Дуслар, базга сәлам. Минем исемем Ләйлә. Сез Кайнатма подкастын я карыйсыз, я тыңлыйсыз. Һәм без бу подкастларга чакырабыз сәләтле кешеләрне. Бу подкастны без Болгар радиосы һәм Ями Music лейблы белән бергә эшлибез. Һәм бездә кунакта бүген көтелгән кунак, кунакта кунак, Ильяс Гафаров. Беренчедән ул бу подкастның идеологик уйлап тапкан кешеләрнең берсе, име? Һәм Ями Music лейблының продюсер. Дөрес әйтәме? Әйе, дөрес.
Но мин аны э, ничектер уйлап таптым дип әйтеп булмый, чөнки моңарчы э, Рәдиф һәм Тәбриснең э, Казан кайный дигән подкасты чыга иде. Ул берникадәр шундый полигон булды. Аның аның да чыгарышлары шактый күп чыкты. Без аны ясадык, ясадык, ясадык. Аннары ничектер түземлек җитмәдеме, энтузиазм җитмәдеме, әллә туйдырдымы ул просто дисциплина системность әйе дисциплина туйдыра башка эшләр барлыкка килә подкаст бит ул әллә ни иҗади эш түгел иҗади кешеләрнең иҗадыйрак проектлары да бар ә, шуңа күрә һәр вакытта шулай ну, даими әйберне эшләү авыр ул ул спорт спорт белән шөгыльләнгәндә шулай даими әйбер ул туйдыра син аны тизрәк ташларга Иренә башлыйсың. Э, э, э, ташлармын дип йөрисең. Шуңа күрә бу подкастны уйлап чыгарырга да күп вакыт кирәк булмады. Килдек, сөйләштек, э, вакытны билгеләдек. Икенче көнне безгә менә IT Park студиясен э, бирәм диде. Аннары өченче көнне нәрсә кунаклар уже әзер иде әзер булып торды төшердек төшердек тә икенче көнне төшергәннән соң икенче көнне инде джингл э, бөтен э, графикасы килеп чыкты аны да аның хәтта икенче варианты да юк менә беренче вариант булды киттек шулай озак уйлап тормаган шуңа күрә уйлап чыгардым дип әйтеп булмый ул үзеннән үзе килеп чыга Әйе, чыннан да теге Булгар радиосында эфир вакыты барлыкка килде име? Аларга кирәге яшь аудиторияне җыерга, Илфар Каримов белән э, син җыелып, бергә э, Аминне дә чакырдыгыз да, без сөйләшеп алдык та. Бөтен кеше эш- эшебез дә энтузиаст, әйдә, әйдә, риза, риза дидек тә. Чыннан да бөтен теге э, пазл җыела башлады. Э, IT парктан да урын бирделәр безгә, аларга бик зур рәхмәт. Ну, бөтен яктан да м, теге ә- әзер бу- булган инде. Кеше көткән кебек булып чыга. Әйе, кеше ул һәрвакытта көтә. Аның өчен кеше көтүе генә түгел, аның өчен ниндидер вакытның килеп җитүе кирәк. Безнең подкаст бит ул чын мәгънәдә подкаст та түгел, ул аның радиоверсиясе радиода чыга беренче чиратта. Һәм ул инде теге мультиплатформалы проект дип әйтергә була. Белмим, киләчәктә, бәлки, тагы ниндидер яңа платформалар килеп чыкса, ул шунда да күчә ала. Э, менә Рәдиф белән, Рәдиф ярдәме белән ул хәзер э, традицион подкаст платформаларында аудио версияда да чыга башлады шул ук яндекста аны вконтактеда табып була э, ләкин әлбәттә иң кызыгы ул э, вконтактеда һәм ютубта видеоны карау чөнки э, бер кеше бер берәр күзлек киеп килә. Икенчесе кызыклы носки киеп килә. Өченчесе кызык итеп утыра. Утыра.
Берсе кызык итеп ята. Менә син үзең име үз вакытында бит сәхнәгә чыккан кеше. Име иттифак төркеме белән бергә. Аннан соң син үзеңне сайлап алгансың, ничектер инде кадр артында булырга. Ничек син трансформация кабул иттең? Мин беренче көннән үк сәхнәгә чыгарга яратмый идем. Ләкин менә татфакта укыганда башланды инде ул, беренче курста. Дәресләрдән легаль качу ысулының берсе, иң кызык ысулы ул культурклар белән бергә җыен студвесналарда катнашу иде. Һәм без, әлбәттә инде, теге лекцияләр беткәч, кич белән ниндидер яңа проектлар, номерлар әзерли башладык. Аннары бу Формат кысалары тар тар булгач, без минем белән укыган Альбина белән, минем белән укыган Илһам белән музыкаль проект турында уйлана башладык. Аннары мин бер яңа яшь музыкантлар өчен бик җайлы программаны үземнең компьютерыма куеп, аны үзлектән өйрәнә башладым. Нинди программа?
Һәм миңа шушы Sound Music мы? Юк, Fruity Loops.
А, Fruity Loops. Хәзер инде Fruity Loopsның ялгышмасам, теге 15-нче, 16-нчы версиясе чыкты, ә мин теге 4-нче, 5-нче версияда утырган идем. Һәм миңа бу менә шушыны шуны өйрәнү, әзерләү, өйрәнү, ягъни продакшн ягы күпкә кызыграк иде. Ә инде чыгыш чыгыш ясарга вакыт килеп җиткәч, Син бит, э, син бит 2005 нче елда җырны менә интернетка салып, бөтен кешегә күрсәт, күрсәтә алмыйсың әле. Анда әле социаль челтәрләр дә аның хәтле түгел, ну, ВКонтакте юк ие. Мәсәлән, ул, ялгышмасам, 2006-2007 елда үзем сәхифәмне 2007-дән башланды ул теркәлеп ачтым, ие.
Ә менә 2005 елда менә син җырны яздың, ярар. Берничә форум бар, Шуларның икесе татар телендә, мәсәлән, Юлдаш дигән форум бар ел танышу сайты һәм Барс медианың форумы бар ие. Тегендә дә, тегендә дә күрсәтеп булмый аны, чөнки Юлдаш форумында анда танышалар, Барс медиа форумында анда Барс медианы мактыйлар. Безгә ничектер Каядыр чыгыш ясарга кирәк иде. Һәм Альбина, үзләр, үзенең теге элемтәләрен күтәреп, сәләттәге элемтәләрен, бер кышкымы, җәй, язгы бер лагерьга барып, безнең шундый презентацияне ясады. Менә хәзер сезгә, сезнең өчен татарча рэп яңгыраячак, дип, ә, безне чыгардылар. Без үзебезнең әзер булган ике җырыбызны күрсәттек. миңа калса анда беркем дә берни дә аңламагандыр ләкин барсына да ошады шуннан теге сарафан радиосы эшләп китте безне студвеснага чакырдылар без шунда да бер җырны башкарып киттек аннары мин минем Бер танышым бар, э, э, ну, ми, ул миннән иртәрәк рэп укый башлады ул э, Әмирхан Курбанов, Шакур. Бер танышым.
Әйе, мин аның, аның да татар телендә рэп, рэп яз, ну, язып йөргәнен белмәгән идем. Без ничектер шуны Таныш булсагыз да, сез э, белмәгәнегез инде. Б- Без ничектер шушы теманы әйе күтәреп, икебез дә теге татарча рэп язабыз ди- икәнен аңлап, тиз генә шул менә сәрләүхәсез җырын иҗат иттек. Хит. Иҗат иҗат ит- э, и- ул иҗат итү дә булмады, ул шулай ук үзеннән килеп чыкты. Менә мин э, миндә бар иде, мин ул вакытта Әнвәр Измайлов, Зөлә- Зөлфия Зөлфия Камалова кебек э, артистларны тыңлап, Менә Әнвәр Измайловның бер кечкенә сэмплын алып, шуңардан демка ясадым. Ул демканың сүзләре дә, мелодиясе дә юк и, ләкин менә шушы гитара партиясе анда нәкъ шул ук иде. Аннары без таныш аранжировщикка килеп, Әмирхан да килде, мин дә килдем, аңа демканы күрсәттек. Минем иң яраткан җыентыкларымның берсе ул Ренат Харис шигырьләре иде, мин Ренат Харис җыентыгыннан Бер уңышлы гына бер шигырьне таптым. Һәм ул шундук менә шушы мотивка ятты. Аны вокал партиясе дә ятты, минем рэп партиям дә ятты. Ә Әмирхан инде Әмирханга сүзләр җитмәде. Ул үзенә үзе сүзләр язды да, и ул бер бер җыр кебек килеп чыкты. Бәлки кайбер кешеләр аның турында белмәгәндер, Ягъни ми, минем сүзләрем Альбинның сүзләре Ринат Харисныка, ә Шәкүрнең партиясе ул җырда э, Шәкүрнеке. Юк, мин аны белгән идем. Мин аны менә үзем белгән идем, мин Альбина кем икәнен белмәгән идем. Ә хәзер син аны әле ничек әйттең, Альбина бит инде ул Назимның э, хатыны. Әйе, хәзер. Ә без аның белән э, студент чакта э, Татфакта бергә бер группада укыган идек. Менә бит ничек уралып киткән. Димәк, син э, Назимны Альбин белән таныштыргансың булып чыга идең. Шулай булып чыга.
Ә мин Назим белән бергә мәктәптә укыдым. Менә.
Ә Шакур белән син ничек танышкан идең? Шакур элек, ну, элек инде 2005 елга кадәр э, ул әле рус телендә рэп укып, инде Аның яздырылган треклары да бар, ул ниндидер төркемнәр белән рэп тусовкаларда да чыгыш ясаганы бар. Ягъни мин әле иҗат итмәгән чакта ул инде сәхнәдә булган иде. Шуңа күрә аның тәҗрибәсе белән безнең теге энтузиазм кушылгач, Үзеннән үзе шундый хитовый җыр килеп чыкты. Гомерлеккә истә истә кала торган шундый. Хәзер әйе, хәзер Туфан шушы җырны кулланып һәм тагы берничә иске җырларыбызны кулланып хип-хопер куя.
Ничек бөтен буталашып беткән. Чыннан да менә миңа тоела Казанда син бер ләгәсең икән нидер дулкынга. Сәләтле кешеләр арасына име, һәм буталышып бетәсең. Син башта моның белән танышасың, аннан икенче бер кеше белән танышасың, аннан соң синең булган ниндидер э, җырларыңны, әсәрләреңне икенче кеше тотып ала, и ул шулай итеп тормыш итеп тормыш итә. Яңа кешеләр керә аламы менә бу сәләтле кешеләр арасына? Сез аларны ничек кабул итәсез? Керә аладыр. Бер, бер дә кайчандыр теге Беркем булмаган беркем булмыйча йөрдек, йөрдек тә ничектер килеп эләктек. Миңа калса, гомумән, ниндидер көчле институтлар эчендә ул үзеннән килеп чыга, үзеннән үзе килеп чыга. Вузларны институт дип институцияләр. А, институция. Мәсәлән, Сәләт эчендә ул үзеннән үзе килеп чыга анда. Гел яңа кешеләр килә һәм шул кешеләр чыгып, аннары аларны әллә кая күрәсең. Берсе телевидениедә эшли, икенчесе нәрсәдер җитештерә, өченчесе анда депутат. депутат. Шундый ук институция безнең өчен татфак шундый институция иде. Аннары Камал театры да шундый ук көчле институция дип әйтеп була. Чөнки минем продакшн ягыннан икенче адымым нәкъ Камал театрында килеп чыкты ну э, үсешем чөнки башта ниндидер форумда мин белмим хәтерләмим әллә шул ук юлдаш форумындамы әллә э, шул барс медиа форумындамы мин э, кыш бабай исемле бер ниндидер егет белән таныштым да ул бердән бер безнең җырларны теге аңлаган һәм мактаган кеше булды мин аңа әйтәм менә шундый идеялар бар нәрсәдер ул әйтә әйдә кил эшкә теге Безнең цехны күрсәтәм ди. Мин, мин сорыйм, кая килим? Ну, Камал театрына кил ди. Мин килсәм, анда э, анда без- кечкенә Голливуд дип. Минем өчен кечкенә Голливуд кебек булды. Анда ул вакытта Мубай э, цех мөдире иде, аларның начальнигы. Студиядә э, яшь э, талантлы тавыш режиссеры Адель Ризаев эшләде. Аннары Адель Ризаев инде Мубайның төркемендә дә уйнап китте. Ул Адель гомумән Мубайны ничектер сәхнәгә чыгаручылардан булды дип әйтергә була, чөнки Мубайның беренче Концертында Мубай гитарада уйнады, җырлады, ә Адель клавишаларда, ялгышмасам, перкуссия тавышларын уйнап катнашты. Һәм миңа калса, Адель, Адель Мубайга ярдәм итмәсә, бәлки бу беренче концерт бәлки булмастыр да иде. Мубай чыннан да ул бит шундый кеше, теге шундый тыйнак, аңа кемдер этәргеч булырга тиеш, кемдер этәртеп торырга тиеш аны, әйдә, чык, чык дип. Аннары менә мин шушы егетләр янына килдем. Беренчедән, алар искиткеч катлаулы һәм текә теге техникада эшли иде. Мин мин гомердә андый техника күргән юк. Дәүләт дәүләт сатып алган да инде биргән Камал театрына һәм егетләрнең ну, менә ул, заманда ничектер э, ул ул заман как раз менә техник яктан ничектер яңартылу заманы булгандыр. Әйе, замана таләпләренә туры килә торган, шунда компьютерлар, анда пультлар, камералар, шулар тирәсендә кайнап йөргән кешеләр белән танышкач, мин үзем өчен теге монтаж серләрен ача башладым. Менә Рөстәм Кыш бабай мине монтажларга өйрәткән кеше. Адель Ризаев миңа Pro Tools һәм Macintosh Mac компьютерларын ачкан һәм гомумән профессиональ аудио профессиональ чын, чын мәгънәсендә теге бөтен дөньяда кулланыла торган аудио технологияне ачып күрсәтте. Иттифакның беренче альбомы да теге 90 Тугыз процентка шушы студиядә яздырылды һәм эшкәртелде, ягъни сведениесе, көйләүләре шунда эшләнде. Менә Адел Ризаев нәтиҗәдә безнең беренче альбомны көйләүче кеше булды. Һәм аның ярдәме белән без хәтта ниндидер иҗади сорауларны да чишә идек. Ягъни без аңа киләбез. Минем бар өйдә ясалган музыкаль теге демка, минем бар текст, Назимның бар тексты. Mm -hmm. Без аңа киләбез дә күрсәтәбез. Менә шундый җыр бар. Әйдә яздырабыз сиңа. Менә сиңа ошыймы? Ул э, ул бик, э, ну, тәнкыйтьләргә һәм киңәш бирергә бик ярата торган кеше. Ул чыннан да текстны, текстны укып, безнең безне тыңлап, музыканы тыңлап, безгә киңәшләр биреп, Кайвакытта хәтта ниндидер җырга ниндидер үзгәрешләр дә керткән замана булды, заманнары булды. Һәм шул вакытта минем башыма сеңгән белемнәр бөтен менә шул продакшн эшенең нигезе булып ятты. Димәк, син үз вакытында үз урынына эләккәнсең дә, Бөтен кирәкле булган һөнәрләрне өйрәнеп, хәзерге вакытта син аннан этәргеч булган инде. Э, син аны барысын да кулланасың. Әйе, менә мин һәрбер э, эләккән институциядан үземә ниндидер файда алып чыктым. Кайдадыр танышлар, кайдадыр э, ниндидер атмосфера, дәрт, яңа аудитория, кайдадыр профессиональ белемнәр һәм гомумән профессиянең беренче үрнәкләре дип әйтергә була. Ә Татфакта син КГУда укыдыңмы? Әйе, әйе. КГУда унберенче катта? Әйе. Ә ничәнче елны? 2004, 2009.
Ә, миннән соң.
Ага, шуңа күрә без очрашмаганбыз. Аңлашылды. Ул вакытта Татфак бар. Ә син яраткан кем, ни дәрестә яратканың хәтерисеңме? Анда Әлфия апа име, кем анда тагын? Калган име Әлфия апа, бар име анда? Бар, бар. Таһир абый инде. Абый апа дип сөйләшә безнең. Ну, Тафир, Таһир абый мине допсессиягә калдырган. Ләкин аннары институтны бетергәч, университетны бетергәч, э, без инде берәр кайда очрашсак, ул мине шундук шундук танып, э, һәрвакытта кул кысып, э, хәлләрне сораштырып тә идек. Миңа калса, Иң зур, фән ягыннан, без, миңа иң зур йогынты ясаган кешеләрнең берсе, ул Хатыйп Миңнегулов. Ул хәзер дә лекцияләр белән йөри, китапларын тәкъдим итеп, китапханәгә алып килеп йөри. Без әле Рәдиф белән Хельсинкига документаль фильм төшерергә барганда, визовый центр булганмы ул, каядыр булганмы, шунда да аны очраттык. Сорыйбыз, сез кая барасызмы, Ә, кайтасызмы? Алай да менә Хельсинкига чакырдылар. Тагын ниндидер очрашу, ниндидер э, фәни э, эшләр буенча. Шуңа күрә теге галим буларак иң теге безнең өчен үрнәк булган кешеләрне кешеләрдән Хатыйп абыйны әйтә алам. Ну, мин Хатыйп абыйны э, әйткәндә гел искә төшерәм б- бер әйберне. Мин к- яратам керергә китап хан- китап кибетләренә һәм анда эзләргә татар телендәге китапларны. безне бездә барыбер әзил казанда кечкенә генә киштә куялар анда татарская литература дип һәм карыйм инде әтинең китабын эзлим гел бу минем инде хобби һәм хатыйп абыйның кечкенә генә брошюркасын таптым хатыйп абыйның бәясен карасам сигез йөз сум брошюрка хатыйп абый үзенә акча куя белә Бәя Юк, бирә ул бир. бәлки үзе куймагандыр, бәлки кибет куйгандыр, ләзин. Димәк, кибет аны шулай бәя- бәя. Бе- бе- мин- Бу аны кем алсын? Инде Бу бит чыннан да трактат, ниндидер о, галими э, эш шиме? Мин әйтәм, аны- буны өч кеше ала аладыр инде. Бөтен 10 миллион татардан кем кызыксына ала микән мондый китаптан дип, бу бит бестселлер була алмый. Ул чыннан да ниндидер трактат, манифестмы, ниндидер эш инде, о, о, галим эше. Э, 800 сумга менә шул шаккаттырган. Ә Таһир абый белән мин хәтерлим, Айсу ны да укытканы инде ул Айсу бер яшь елга олырак журфакны укый безнең бер үк укытучылар һәм Айсу гел бишкә бире Айсу инде безнең акыллы кызыбыз ә, мин килдем дә инде бу мине фамилиядән таный бит инде ә, ну килде инде Леронова җавап бир ди мин җавап бирәм ул миңа нидер сораулар өстәмә бирә ул бит яратадыр шундый сорау бирергә ә, мондый герой мондый биттә нинди китап укый китапның тышлыгының төсе дип сорарга яратадыр ул син гомердә дә шулай китапны укымыйсың бит шулай истә калдырып ә мин бөтен әсәрләрне күп очракта йә кемдер сөйләгә миңа йә мин кыска вариантларын укыган идем инде һәм э, бу алды да мин защитны япты да куйды да биргән сорау саен э, батасың леронова ди Ә, сине чыгарып булмады, дип кайтарды миңа зачетканы. Мин чыгып киттем, әйтәм, кызларга, бирдеме, бирдеме, сөйләм. Не, не сдала, әйтәм, пересдача дип чыгып киттем. Иге кайттым, ачсам, эчте куйган икән. Минем бер э, бер шундый хәл булган иде, ләкин синекеннән кызыграк тыр дип дип уйлыйм. Э, безнең э, Фольклор буенча имтихан. Бакиров идеме сездә? Бик катгый укытучы, бик принципиаль. Таһир абыдан да что ли? Таһир абыдан да принципиальрәк. Э, ул 80 кешелек потоковый лекциядә кем булган, кем булмаганын истә тота һәм имтиханда сиңа әйтә ала торган кеше. Һәм безнең имтихан көне, э, көне килеп җитә, Без басып торабыз ишек алдында. Ул да килеп басты да ишек ябык, ишеге ябык. Бу безнең 11-нче кат түгел, башка бинада физфакта иде. Ә мин лицейда укыганда нәкъ физфакта укыган идем, 10-нчы, 11-нче сыйныфларны. Мин физфакны беләм инде, кайда нәрсә урнашкан, кайда ашкычлары, кайда вахтерлары. Ул мине, ну, ул сорый, кем ашкыч алып килә? Мин әйтәм, мин хәр ашкычны алып киләм. Тиз генә төштем дә, э, мендем дә, ачтым да керттем. Но билетлары уңышсыз эләкте. Мин э, анда билетта ике сорау инде. Берсенә э, икесенә җавап бирсәң бишле, икенчесенә тулы җавап бирмәсәң дүртле, берсенә җавап бирсәң өчле. Бер сорауга да җүнләп җавап бирмәсәң инде икеле передачага киләсең. Мин менә мин бер сорауга җавап бирдем, икенчесенә җавабым ошамады. Ну, димәк, дөрес булмаган. Ул инде сулап алды да, бәлки минем лекциягә йөргәннәрем, йөргәнемне истә тотыпмы, бәлки ачкычны истә тотып, үзе бишле куйды. Ә, зачеткамны биргәндә, эх, килеп чыкмады инде, Пересдачага киләсең инде, дип кайтарып җибәрде. Ну, кызлар инде калган, без бит инде группада мин бердәнбер егет калган. Татфак бит инде, татфак.
Кызлар анда җавап бирергә калды. Мин тордым, зачеткамны алдым, чыктым. Коридорда карасам, бишлек куйган. Ярар, мин беркемгә дә әйтмәдем, чөнки барсы да күрде бит инде минем җүнле җавап биргәнем, бирмәгәнемне. Барсы да белә, ләкин үзем өчен шундый бер бүләк булды. Юк, бу чын күңелдән әйткәндә, бу сексизмның теге икенче ягы, и татфакта гел егетләргә бер балга өстәп куялар. Гел теге егетләр, чөнки алар эс, барсын инде, укысын инде дип, мин шулай сизәдерим. Чөнки безнең егетләр йөрмәде бөтенләй диярлек. Килеп утыралар, җавап бирә алмыйлар, өчтүлек тотып чыгып китәләр. Юк, юк, безнең бик күп егетләр, менә әйтәм ич, безнең беренче курста ничә алты егет булдымы бишенче курста мин бер үзем калдым менә биш егетне шулай биш егет шулай йөрмичә төшеп калдылар шулай ук э, бер имтиханны бирә алмыйча кала икенче имтиханны бирә алмыйча кала аннары икенче елга гомумән парларга йөрми каядыр югалып китә дә э, гомумән аның турында беркем дә искә төшерми ә син ничек татфакны сайладың соң нигә син кірдің татфакка бөтенләй чөнки минем теге математикадан ну, математика математикага әллә ни кызыксынуым булмады физикага кызыксынуым булмады миңа рус әдәбияты бик нык ошый иде чөнки безнең э, лицейда рус әдәбиятын укытучы апа ул бик үз үз фәнен бик нык яратып укыта иде ул беренчедән урысча да идеально сөйли иде. Һәм дәрес беткәч, ул шундый ук идеаль чиста татар телендә башка укытучылар белән дә сөйләшә ала иде. Һәм менә шул филологиягә беренче теге мәхәббәт менә шул рус әдәбияты дәресләрендә, рус теле дәресләрендә менә нәкъ укытучыга булган ихтирам хисеннән тугандыр ул. Аннары инде безнең класс җитәкчебез, бик профессиональ, бик укымышлы, чыннан тәҗрибәле укытучы булганга, безне дөрес итеп татфакка барырга теге өндәде. Безгә чыннан да тиешле кирәкле сүзләр.
Әйе, безгә шундый кирәк, ну, дөрес сүзләр тапты, мәсәлән, менә беренчедән татфакта инглиз теле Татар һәм инглиз теле юнәлеше ачылды. Син шунда укыдыңмыни? Мин шуңа кызыгып, документларны шунда бирдем. Чөнки телгә сәләтле булган кешеләрнең аларга теге кайсы телне өйрәнергә мөһим түгел. Син татар телендә өйрәнәсең, рус телендә өйрәнәсең, параллельно инглиз телендә өйрәнәсең. Чөнки алар барысы да кирәк, принцибы бер үк. Син синең бар теге Ә, грамматика, пунктуация, аннары катлаулырак, катлаулырак методикалары аларның бик охшаш. Шулай итеп, э, мин менә күбрәк телләр белермен дип. Ну, рус телен без былай да лицейда бик яхшы өйрән- укыдык. Э, Рус әдәбияты буенча да безгә бик э, төпле белем бирделәр. Бездә гарәп теле дә кергән, и менә лицейда укыганда мин хәтта гарәпчә укый ала идем. Татвакта, Хәтта- Татвакта бар анда да, теге иске татар телендә без өйрәнгән иде. Хәтта иске татар телен генә түгел, ә менә чып-чын гарәпчә э, укытканнар и без, ну, безне га- чып-чын гарәп телен. Аннары инде ул, әлбәттә, практика булмагач онытылды. Ләкин м, бер-ике көн кабатласаң, э, миңа калса мин аны да искә төшерермен дип уйлыйм. Һәм шулай минем калды инде. Мин татар телен бик яхшы белми идем. Э, чөнки безнең лицейда, әлбәттә, э, күбрәк, ну, ул урыс э, лицей булганга күрә, әлбәттә, күбрәк русча э, сөйләшә торган кешеләр арасында үстем. Ике ел буена шулай шундый мохиттә үскәч, Татфакка әзерләнер өчен мин ярты ел репетитор белән шөгыльләндем һәм инглиз теленнән һәм татар теленнән репетиторлар чыннан да ярты ел эчендә мине имтихан бирергә әзерләде һәм мин үзем дә ул ул юнәлештә үскәнемне сиздем. Ә инде тапфакка кергәч, имтиханнарны биргәч, мин әле бер ел буена хәтта бишлегә биреп стипендия алып йөрдем шушы белемнәрне кулланып җитте ул сиңа ярты ел эчендә туплаган димәк син теге инглиз э, э, факультетына кергәнсең булып чыгамы инде татар һәм инглиз бүлегенә ул шундый эксперименталь юнәлеш ачылган яңа юнәлеш э, ягъни тәрҗемә юнәлеше бар Әдәбият белгечләре юнәлеше бар иде, тарихчылар юнәлеше бар иде, татар теле һәм тарих, тарихны Мин шунда төгәлләп керергә өйрәнгән.
тырышкан идем, тарихка керә алмадым Ну, мин. тарихта укыган егетләр бик башлы егетләр иде. М, Мин, э, т- мин анда керә алмас идем. Һәм менә безнең э, татар һәм инглиз юнәлешендә татар телен иң начар белгән э, студентлар, ләкин э, шул ук вакытта инглиз телен яхшы белгән э, студентлар тупланган. Менә безнең потокта бар янда кызлар миңа оптри дим, чисен татфакка кергәнсез, татар телен белмиләр бөтенләй диярлек. Престиж булган. Юк, беләләр инде, алар бит Беләләр, алар беләләр. Тапшырып керделәр.
Ну бары бер шулай дип рәхәтләнеп сөйләшә торган кызлар түгел янда. Алар кирәк булганда гына сөйләшә торган кешеләр экзамен вакытында әйе көне буена көнозын рәхәтләнеп сөйләшә торган кешеләр аз хәтерлисеңме син нинди сораулар эләкте сиңа татфакка кергәндә бөтенләй хәтерләмим чөнки стресс булгангамы әллә моннан соң имтиханнар күп булганга андый әйберләр истә калмый Менә мин хәтерлим, анда укып килергә кирәге инде ниндидер э, әдәбиятны, бик күп әдәбиятны инде укып килергә кирәге анда керер өчен. Э, Димәк, син бит Татфакта укыган кеше буларак, син әдәбиятны укыгансың. Укыганмын, э, ләкин мин аны теге спортсмен кебек укыдым. Ягъни көн сайын, атна сайын тренировкаларга йөри торган спортсмен кебек укыдым да, әдәбиятны бит Үзең теләп, буш вакыт булганда ниндидер ошаган китапларны гына ошаган китапларны укыган очракта гына ул истә кала. Димәк, син бөтенләй хәтерләмисең? Юк, мин хәтерлим. Нәрсәне? Ләкин нинди әсәр сиңа менә истә калды? Э, бәлки сиңа теләмичә син аны кулыңа алгансыңдыр, ә анасын укып бетергәчтен, о, ярый, мин моны укыдым дигән китабың бармы? Менә без э, чыннан да яратып укыган әсәрләрдән мин әйтерем Әмирхан Еники Кем җырлады? Гомумән, Еники җиңел укыла. Ул шактый, ну, теге безнең заманча тел белән язганга күрәдер. Ниндидер, ну, күп кешегә аңлаешлы темаларга язганга күрәдер. Ә мин Еникине рәсенчә хәтерлим. Ул бит сугыш турында яза, сугыш чоры турында яза күп очракта. Шулай дип хәтердә калган. Һәм анда сугышның бер теге тасвирламасы да юк. Күп очракта ул анда Авыл дагы вакытны, ананың тормышын күрсәтә. Син аңлыйсың, контекстта каядыр тегендә сугыш бара. Ләкин темалар гомум кешелек. Әйе. Ягъни син аны француз теленә, яра француз теле булмасын, казах теленә тәрҗемә итсәң, ну казах кешесе дә аны аңлаячак. Әйе, әйе, аңлашыла. Һәм икенче, Ну, истә калган әйбер ул бөтенләй капма-каршы ул итил суга катырыр. Мин аны үзем теләп укыдым, чөнки ул э, минем өчен шундый челлендж иде. Ягъни э, ул шундый катлаулы тел белән язылган, ләкин син аны ну, э, беренчедән күнегәсең, аннары күнеккәч, инде андагы э, контекст сиңа кызык булып китә. Һәм э, мин аны Беләсең, нәрсә белән чагыштырыйм? Инглиз телендә Толкин, Толкинны яратучылар белән. Мин әйтәсе килгән фэнтези, фэнтези варианты. Әйе, фэнтези, икенчедән, тарих шундый булса, шәп булыр иде дигән фикердә каласың. Әйе, ансы бар. Һәм
инде 20 нчы гасыр Ахырына килгәндә, ялгышмасам, инде дүртенче курста әдәбият ничектер җиңелрәк бирелә, чөнки ул ул инде заманча әдәбият, заманча тел белән язылган. Хәтта хәзерге вакытта, теге вакытта актуаль әйберләр турында язылган ул Алыплар илендә, мәсәлән. Аны инде менә 20 ел элек ялгышмасам язылган әсәр булуына карамастан, мин аны менә хәзерге заман әсәре кебек укыдым һәм ул менә буш вакытта Укырлык әсәр булып миңа истә калды. Мин бөтенләй хәтерләмим нәрсә турында булганын. Язып куярмын куядыр, чыннан да укырга дип. Кайнатма. Әнә кара, син укып бетердең, дин димә, һәм сез очраштыгыз Назимнар белән, Шакурлар белән. Аннан соң син китәсең продюсированиегә, һәм хәзерге вакытта син Татарстанда, Казанда беренче кеше Менә кем сәләтлек егет-кызларны чыгара аренага? Юк инде мин беренче түгел. Ә кем? Барс медиа дисеңме? Юк, мин без бит аерым бер юнәлеш белән шөгыльләнәбез ул музыка. Инди дип аталган. Әйе, әйе, бигрәк тә бәйсез альтернатив музыка. Әйе. Мәсәлән, классик музыкада үсәргә теләгән кешеләрне кешеләргә мин нәрсәдер кешеләргә мин әллә ни булыша алмыйм, чөнки аларга үз институцияләре аша узарга кирәк. Ә нигә синдә бу вариантны сайлаудан чөнки сиңа үзеңә якынрак менә андый музыка? Әйе, мин үзем кайчандыр аның аша үткәнгә күрә, аның төп проблемалары барысы өчен дә уртак. Беренчедән, син моның белән хобби кебек шөгыльләнгән булсаң, син аның белән үзлектән шөгыльләнәсең, үзең өйрәнәсең. Сиңа өйрәнер өчен ниндидер дуслар кирәк, остазлар кирәк. Мәсәлән, мин өйрәнгән вакытта анда хәтта ютубта да бернинди дә туториаллар, ягъни дәресләр булмаган. Мин бер кнопкага басып, икенче кнопкага басып, э, аннары көн саен, мәсәлән, бершәр сәгать утырасың, ләкин син көн саен утырсаң, э, тора бара сине 10 мең сәгать җыела. 10 мең сәгать утырганнан соң син инде ул әйберне яхшы эшли аласың дигән сүз, чөнки ул э, ниндидер шул, шул, шул стандарт кебек, ул бөтен җирдә дә эшли. Менә мин ун мең сәгать шул программага басып утыргач, нәтиҗәдә нәрсәдер эшләргә өйрәндем. Әгәр дә мин хәзерге заманда кебек, менә син ютубны ачасың, анда теләсә нинди программа буенча дәресләр бар. Рус телендә, инглиз телендә. 2023 нче версиясе, 2022 нче версиясе өчен аерым бар. Һәм Шуңа мин күрә- шулай фотошопны өйрәнәм хәзер. Шуңа күрә дә әйтәм бит, менә Ютубны япмаячаклар, яба алмаячаклар. Алар ничаклы шоу эшләсәләр дә ВКонтактеда, яме ничаклы әйбер эшләсәләр дә, хәзер би- бик күп шоуларны ВКонтакте өчен генә эшлиләр. Ләкин менә мондый э, Ютубтагы булган китапханә, китапханә түгел инде, библиотека библиотека китапханә була алмыймы база инде база база әйе база була алмый юк ул анда ютубта суны ничек эчергә дигән видеолар да бар ә шундый әйбер тәрәзәне ничек э, клейларга э, фотошопның дәресләре телисең икән авыр тел белән аңлатылган фотошоп дәресләре бар бар икән шундый җиңел инглиз телендә хинди телендә теләсә нинди телдә бар ул коточкыч яхшы база шуңа күрә менә бу база булмыйча вконтактеда ютубны ябып Булмый дигән фикердәмен. Ну, кешеләр бит анда үзләре йөкли. Әйе. Димәк, мәсәлән, мин бик яратам үзем теге коймак пешерергә. Ләкин мин коймак рецептын башында тота алмыйм, чөнки ул миңа кирәк түгел, көн саен кирәк түгел. Менә бисән бәйрәм көнне мин торып үзем коймак пешерә алам. Ләкин аны искә төшерер өчен мин YouTube'та җыям да, Аның рецептын табам һәм ул рецептны гадәттә шундый ук гади кеше төшереп яздырып салган. Хәтта аның төшергән видеосы да ниндидер телефон булырга мөмкин, тавышы профессионал профессиональ рәвештә яздырылмаган, шундый телефон тавышы белән генә яздырып, ләкин ул башка кешеләргә аңлаешлы иттереп яздырып калдырган да, Һәм аны миллионлаган кеше шул, шул видеоны э, карый. Аны кире заказ кайт, буенча...
Кире кайтып, кире кайтып. Аны заказ буенча эшләп булмый. Аны бар тик менә күңелең, күңелең тартып, син чыннан да үзең аша үткәргән белемне кеше белән бүлешә аласың һәм э, шушы платформада мондый видеолар шактый күп. Һәм алар безгә көндәлек тормышта булыша. Ундүртте кыздырдымы соң, пешердеңме соң коймак? Ундүртте юк, пешермәдем. Минем Андый бәйрәмдә дә эшләмисеңме? Сюрприз итеп. Юк, ул әле бәйрәм бәйрәм булу гына җитми, анда вакыт бул буш вакыт булырга кирәк. Син тыгыз булды. Безнең гомумән соң вакытта вакыт юк, чөнки мин кызны садикка илтәм. ә, садикка җыелыр өчен син мәсәлән җидедә торсаң тугызда гына чыгып китәсең чөнки башта бии бии ашатасың аннары бии бии киендерәсең ансыда җитми аннары җылы җылы киендерәсең
Кыш көне тагын да авыррак бит ул. Мин аны хәтерлим. Э, утырасың, э, син әни я әти уята, син кроватьта бай утырасың. Анасы кемдер сине киендерә башлый йоклаган килеш. Син йоклап киткәнсең инде. Менә андый әйберләрне хәтерлим. Чыннан да авыр. Э, син миңа җибәрдең үзеңнең плейлистыңны. Ями Music Label-ның плейлистын. Мин аны аска кадәр төштем. Анда кемнәр генә юк башта име. 600 җыр.
Һәм карале, кем беренче булды соң? Менә кем синне син беренче итеп алып,

Анда безнең түбәне трубач, э, трубада уйнаучы егет ясарга булышты. Аннары э, басист Илнар э, э, гомумән теге стеналарны ясарга, башка әйберләрне, чүпләрне ташларга булышты. 12 елда әле студент булган Илнас Хайбуллин, ул гомумән үзе артист булмаса да, но э, театраль учи- училищеда укыган кеше буларак, ул Инде шул вакытта белгәндер үзенең теге берникадәр дәрәҗәдә шулай ук продюсер булачагын. Шулай ук безгә булышып, күпмедер проектларны оештырырга булышты. Ягъни ул үзе түгел, ә менә ул тәкъдим иткән теге егет-кызларны чакырып, нәрсәдер эшләргә булышты. Һәм студия әле төзелә башламаганда ук безнең Yummy Music Band-ның Демо версиясе яшәгән иде. Ягъни Илнар инде шул вакытта бер төркем җыеп, инде бер җыр яздырырга өлгергән иде. Хәтта яздырырга да түгел, инде бер-ике чыгыш ясарга да өлгергән ие. Ул төркемнең беренче солисткасы Гүзәл Минакова. Һәм ул төркемнең исеме Function Unlimited һәм без шушы төркемнең җырына хәтта клип та төшерергә өлгердек. Һәм ул клип э, ютубта эленеп тора. Аны карый аласыз. Без гомумән берни дә эшли белмәгән кешеләр җыелышып, ничектер шушы тере инструментларны яздырып, беренче көннән үк э, Юра Федоров э, э, теге тавыш көйләргә булышты. Аннары Хрона... клип төшерә белмәгән. Хронология өчен ничәнче еллар бу? Ничәнче ел? Белмим, ну шул 12 ул башланды, ул ялгышмасам ул 2011-дә башлангандыр. Ләкин 2012 елда без студияне төзеп бетердек. Студияне без ялгышмасам бер ярты еллап төзегәнбездер. Шуңа күрә Ике мең дә унберенче елның җәендә, бәлки инде ул аның беренче адымнары булгандыр. Димәк, Шуңа күрә без үзебез өчен төздек аны. Беренче группа булып чыга, беренче җырларыгыз ул Ями Music Band-ның менә беренче теге ул гомумән башка төркем иде.
Атамасы да, кешеләре дә башка иде. Илнардан кала.
Солисткасы, ләкин Илнар Барый. Илнар Барый һәм Федоров булган инде. Федоров инде
җыр әзер булгач, безгә аны эшкәртеп бетерергә булышты. Ләкин җырны иҗат иткәндә Федоров юк әле. Но без без студияне махсус шуның өчен төзедек. Мәсәлән, без берни дә үз үз кулыбыздан килеп чыкмаган чыкмаган әйберләрне студия төзеп, студиягә профессионалларны шул шул шул исәптән юрыны да чакырып, Шушы әйберләрнең музыканың сыйфатын арттырырга, яңа музыкантлар эзләргә, яңа солистлар эзләргә, э, яңа проектлар тудырырга э, тудырабыз дигән фикер белән төзедек. Аннары инде тора-бара студия тирәсендә эшли торган теге аранжировщиклар, музыкантлар, э, продюсерлар саны күбәеп киткәч, инде чыннан да кемгәдер нәрсәдер эшли алабыз дип үз хезмәтебезне тәкъдим итә башладык. Ләкин беренче ике ел менә үзебезнең иҗат белән шөгыльләндек. Ты иттифак булып чыга инде. Юк,
һәрбер кешенең үз проекты бар. Илнарның тере музыкаль проекты бар. Иттифак альбомы һәм үземнең сольный альбомым бар. Һәм без әле Әмирхан Теге Шәкүр һәм Кейру белән дә яздыра башлаган җырлар шактый җыелган. Ә менә мин шушы рэперлар белән мәш килеп йөрдем инде. Дар Илдар Кәримнең үз проекты бар, и ул шул проекты белән мәш килеп йөрде. Ләкин ул иң кызык чаклар, чөнки син менә бер ел эчендә оешмаган, пешмәгән әйбердән ниндидер продукт ясарга өйрәнәсең һәм һәрбер этабында сиңа яңа кеше булыша, син аның белән дуслашасың, аннары профессионал белән эшләү, эшләүнең иң кызык тәмле әйбере шунда, син аңа материалны тапшырганда ул синдә бер хис уята, Материалны кире биргәндә, ул син, синдә инде бөтенләй башка хис уята. Шулай да була аламы ни дигән? Әйе, әйе, шулай да була алам.
Бу чыннан да безнең продуктмы дип шаккатып тыңлап торасың. Сокландыра, сез чыннан да бит менә шул еллардан бирле әле дә дус, име, әле дә проектлар эшлисез. Димәк, бу идея әле үзен югалтмаган. Ә син бөтенләй кешеләр белән талаша беләсеңме? Беләм.
Юк, мин э, талашмыйм, мин Аралашмый Э, башлыйм дигән.
мин кешегә үпкәләсәм, аны иг- игнорировать итә башлыйм. Мм, Һәм теге кайбер кешеләр өчен, Стена. әйе, кайбер кешеләр өчен ул талашудан да яманрак. Чөнки э, ну, пассивная агрессия наше все. Юк, мә- мәсәлән, э, кайбер кеше өчен игътибар иң мөһиме, мәсәлән, аны Э, каядыр чакырып торулары юк энергия ниндидер энергия бирә кирәк я позитив я э, агрессив син агрессивный энергия җибәрәсеңме талашасың ул начар дип сөйләп йөрисеңме кеше чигенә шуңа да юк мин аны алай итә алмыйм ә бөтенләй кисеп атсаң кешегә авыр минем позитив энергия дә әз ә инде э, негатив энергияне тарата башласаң гомумән бернигә дә хәлең калмый мин хәтта көн дәвамында бик шинкләнгән кеше саны белән аралаша алам. Мәсәлән, минем санап караганым юк, ләкин ничәнчедер э, теге совещаниедан соң, мәсәлән, көненә ике зур совещание узды да, икенче совещаниедан соң синең бөтенләй беркем белән дә сөйләшергә хәлең калмый. Ягъни э, э, җыр яздыру белән дә, яздырганда да шулай ук. Симәсәң, көненә теге бөтен көчеңне җыеп, бер яхшы җыр яздырасың икән, син шушы җырдан соң э, башка катлаулы әйбергә керешә алмыйсың. Җыен юк-бар белән генә э, шөгыльләнә аласың. Чөнки синең бөтен энергияң шушы җырны яздыруга, э, аралашуга, кеше, башка кешегә үз энергияне бирүгә китә. Әйтеп куйын бер-ике фамилия, кызык ич инде, бәлки беләмдер мин аларны, чыгып калган кешеләрне. Кызгач. Ну менә без Илдар Кәрим белән э, э, аралашмыйбыз, мәсәлән. Ә Нурбәк аралаша. Угу. Монда ниндидер кагыйдәләр юк. Ул ә, син аны бәлки белмисеңдер гомумән, чөнки э, син без ара, аралашкан вакытта син мине белми идең. Әйе, әйе. Мин сине белми идем. Угу. Шуңа күрә син шул фазага бәлки элә- эләкмәгәнсеңдер. Ну, әйе, чыннан да син бит инде о- о- о- олы кеше дип, олы дип, карт дип әйтәсе килми инде, ти- син бит инде. Карт инде без. Без, Без э, без инде

Юкмы?
Юк, ну мин бер бер, э, бер кешегә дә шулай әйтмим. Мин һәр кешенең үз экосистемасы, мәсәлән, һәм кайбер җирдә кисешә ала, кайбер җирдә бөтенләй кисешмәскә дә мөмкин. Юк, менә кызларда безнең шулай бар. Менә мәсәлән, кызлар әйтәләр, менә мин аның белән дус түгел, син дә аның белән аралашма дисә, кыз кызчы ризалашырга мөмкин һәм күп очракта шулай әйтәләр дә кызлар. Менә мин аңа үпкәләдем, әйдә син дә аның белән бүтән аралашма инде. Һәм менә ул женская солидарность дип атала ул. Һәм мәсәлән, минем апамны үпкәләтсәләр, әтине үпкәләтсәләр, бу моменталь рәвештә мин ул кешегә блок куям, хәтта ул миңа начарлык эшләмәсә дә. Чөнки минем өчен бу минем кандашларым, минем каным һәм ул кешеләрне мин кисәм. Нәрсә син әйткәнчә, мин бернинди дә үч дип йөрмим. аралашмыйм юк ул кеше бүтән минем дөньяда юк дигән сүз аңлата шундый форматта ләкин хатын кызларның негатив энергия белән бүлешергә вакытлары күбрәк кебек тоела чөнки егетләр барыбер ул алар теге эшкә бирелеп эшләсәләр аларның э, андый әйберләргә вакытлары калмый син хәтта белмисең гомумән э, Энергиясе эштә, эштә үк бетә. Ягъни алар эштән кайтканда Мин беләм синең фикереңне. Мин Әй-әй. аңладым синең фикереңне. Мин аны гел сокланам ир-атларга шуңа каратып. Мин әйтәм бит, кереп китә әти, мәсәлән, э, язырга. Һәм әни кермичә, ашамадың син бүген көне буе дибиме? Әти ашарга кирәгиемени дип, Аптырарга мөмкин. И- Элек хәзер аның диабет, әлбәттә, аңа Мгм. халай итү ярамый, ул үз- үз- үзе истә тота. Ашарга кирәк икән. Ә аннан соң кайбер егетләр э, рәсем ясагандамы, компьютер уйнагандамы, алар менә шулай бирелеп китәләр ки, аларның менә дөнья, дөнья юкка чыга. Хатын-кызларны андыйларны мин бармак белән дә санап чыга алмыйм. Андый кыш- кызлар юк. А Безнең барыбер м, без бүленәбез, без э, ничектер э, төрле якка э, Безнең китә фокусыбыз кызларның күп очракта, ә ир-атлар менә да Винчилар, күреп индеме? Кемәл анда тагын э, Сальвадор Дали алар бит туктаусыз менә чыкмыйчы мастерскойларында ясаганнар да ясаганнар. Бу чыннан да егетләр дә бар. Син шуны әйтәсе килгән инеме? Шундый бирелеп эшләү дигәнне. Әйе, һәм гомумән ир кешенең аралашуы һәм теге аралашу экосистемасы күбрәк эшкә бәйледер. Әгәр дә кемдер сиңа эштә этлек эшләсә, син чыннан да аңа теге үпкәли аласың, аның белән сөйләшми башлый аласың. Әгәр дә сез эштә берничек тә бер-берегез белән теге элемдәгә кермәсәгез, ул гомумән тормыштагы ниндидер кеше булса, я синең иске классташың, я күршең, я башка кешең, сезгә Теге үпкәләшергә, талашырга да әллә ни сәбәбе дә юк кебек, чөнки нәрсәгә талаша аласың? Синең машинаңны кемдер парковкада япкан икән, ну, күпчә генә тибәсең дә, чакырасың. Кит, ул китә дә, син аның турында онытасың. Ә хатын кызганыч үтенкшә сөйләп йөричек. Ну, әгәр дә сиңа чыннан да теге эшеңдә берәр этлек эшләсә, син аны инде чыннан да озакка озакка үпкәли аласың чөнки менә минем шәхсән эшкә бирә торган энергия һәм эштән ала торган энергия күләме көндәлек тормыштан шактый күбрәк мин мәсәлән кибеттә барганда минем вообще исем китми Ә хатын-кызлар өчен кибеткә бару ул ниндидер бер ритуал, ул терапия кебек. Ә мин кибеткә барам, кибеткә барырга кирәк булганда чакта менә синең исемлеге бар, нәрсә нәрсә алырга. Теге терка аласың, күлмәк, носки, менә шушы җыелгач, Ну, син хәзер э, теге күпчелек хатын-кызлар турында әйтәсең. Мәсәлән, мин дә шопингны яратмыйм. Мәсәлән, минем теге э, джинсы э, җыртылгачтын гына, «А, джинсы алырга кирәк, дип кенә джинсы алырга гына керәм мин. Һәм беренче үк кибеттә мин джинс тотып алмасам, димәк, миңа джинсы нахрен не нужны. Димәк, миңа джинс кирәк түгел дим дә мин борылам да китәм. Миңа көч, миңа да көч бирми. Ә шопинг Ну, димәк, син кибетләр белән мөнәсәбәтең шулай. Ә, бәлки башка юнәлештә син фанатиктыр, бәлки, кем белә. Ну, ашырап пешергәндә бәлки. Вот, менә шулай.
Шулай булырга мөмкин. Безнең яңа сәхифә, яңа түгел, яңа түгел ул. Юрау сәхифәсе яңартылды һәм аның яңалышын кертте безгә кем дип уйлыйсыз? Ильяс Гафаров. Э, безнең схемасын сөйләп китәм инде э, тамашачыларга, тыңлаучыларга. Без э, хәзер син сорау бирәсең. Сиңа кызык булган сорауны. Мин сиңа 5 җыр бирәм. Син аны сойлап аласың. Бу биш җырда, ягъни Music лейблыннан, әлбәттә. Һәм э, син э, сайлаганнан соң миңа әйтәчәксең э, минутың һәм секундың бу җырның мин аны куям һәм бу сорауның җавабы шул сүзләрдән башланачак. Соравың бармы синдә?
2024 елда Модада, трендта нәрсә булачак? Музыкадамы или?
Юк, гомумән, ну, белмим, нәрсә әйтерләр, бәлки ул музыкага карар, бәлки башка юнәлешкә карар. Трендны сайлыйбыз. Гомумән, нәрсә модада булачак? 24 елның тренды. Биш җырны сайлап аласың берне генә. Нәрсә ул мәхәббәт? Усалныкка. Барыбер тере, иттифак белән Шакур.

яздырганнар. Шуңа күрә шагыйрьнең нәрсә язганы кызык. Әйдә әле, Һәм карыйк әле. без хәзер э, 3 тә 45, 3 минут та 45 секунд бу җырда. бер минут та 52 нче секунд.
Әйдә. Так. 5 секунд. Бер минут та 52 ме? Мгм. Яхшы саннар бу. Безгә ошый. Так, әзерме? Син? Мин әзер.

Әйе.
Ярсып, йөрәкне тыңлау. Кешеләргә ачык, саф күңел һәм йөрәк монда да. Супер.
Бу җырны тулысынча тыңлыйсы килә, шуңа күрә. Бөтен музыкаль мәйданчыкларда бар. Тыңларга кирәк булачак.
Булдымы? Рәхмәт, Рәхмәт. Ильяс. Кайнатма.